Felly, dyma ni atebion adolygu yr arholiad blwyddyn deg 2019, papur 2, so papur hefo cyfrifiannell tro yma. A mae cwestiwn 1 yn gofyn i ni am ciledion. Wel, cilydd yn gyffredinol ydy'r rhif sydd angen lliosi hwnna efo er mwyn cael un, ond yn symlach na hynna, cilydd 4 ydy 1 dros 4. Wel, mae'n gofyn amdano fo i ddail eddegol. Wel, mae 1 dros 4 yn 10.25. Wedyn, mae hwnna felly jyst yn 1 dros 9, sydd efo cyfrif arall yn 10.11. Mae'n gylchol, ond mae'n gofyn amdano fi ddail eddegol, felly dwi wedi talgranu. Cyfyd 3, ydy 1 dros 3, sydd yn 10.33. Eto, mae hwnna yn gylchol o gofyn ymlaen yn byth, ond mae jyst i gofyn i fi dalgranu ddail eddegol. Cyfyd

Tri, eto, cylchol, ond dwi'm yn mynd i. Cyllid dau dros tri, fyswn i'n gallu roed un drost dau dros tri, ond ffordd haws o wneud o ydy jyst troi'r ffracsiwn fyny lawr. So 3 dros 2 yn 1.5. Mi fyswn i'n gallu gwneud hyn yn yr un un ffordd, so mae 1.5 yn hanner, na 1.5 yn hanner, felly cyllid hwnna fysa 2 dros 1, sydd yn 2, sydd falle'n ffordd haws o wneud o. Yr un peth fan hyn.

Cwestiwn 4, A. Mae rheswm yn dod fel 2.3 dim 718. Ti'n llwg yr ystyron, felly 1, 2, 3, stop. Dyn ni'n anwybyddu dims ar dechrau rhif, felly petai hwn wedi bod yn dim pwynt 2, 3, swn i ddim wedi cyfri'r dim yn dechrau, ond yn ganol rhif, dyn ni yn cyfri fo. Felly, mae'r 7 yn golygu bod yn fyny, felly mae'r ateb yn 2.31.

Mae o'n bosib neu hwn ar gyfrif ennill, a dwi'n gwybod bod nifer ohonoch chi'n gallu rhoi hwnna mewn i gyfrif ennill a cael yr ateb, ond oherwydd bod fi'n gwybod beth sydd yn y papur arholiad, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n gwybod y sgiliau i wneud o heb. So dwi'n, mae'n bwysig bod ni'n gwybod yn rheolau indexau ni. Felly, mae gennym ni ddau beth yn ddigwydd o hyn. Mae gennym ni naw i pwer minus ac i pwer ffracsiwn. So dwi'n mynd i ddelio efo'r ddau ar wahan. Os oes gennym ni pwer minus, Mae'n golygu un drost. So be sydd gen i fi ydy un drost naw i poer hanner. So be mae'r minus yn golygu ydy un drost. Rwan i ddelw'r ffracsiwn, pan mae gen i fi poer ffracsiwn, mae'r rhifau'r top yn dweud fi beth ydy'r poer, a mae'r rhifau'r gwylod yn dweud fi beth ydy'r isradd. So be sydd gen i fi? Mae'r un drost dal yna, peidiwch yn cofio amdano fo. Dau ar y gwylod, sy'n golygu ail isradd, Nawr, un dy'r top sy'n golygu pŵer 1. Wel, di pŵer 1 yn newid yn byd, ond nhw'n ei sgwennu fo enw. Felly mae ail israd 9 yn 3, 3 yn llesfu yn unwaith yn 3, so gyda fi 1 dros 3. So dwi'n chwilio am yr ateb. Dyna fo. Felly, eto, yn fan hyn, tra mas gyda fi ddim minus, So mae hynna'n helpu. So mae just yn pwer ffracsiynol. So mae'r rhif ar top yn dweud beth i'r pwer a'r rhif ar gwylod yn dweud beth i'r isradd. So wnawn ni ddweud yr isradd gyntaf. Mae gyda fi trydydd isradd 8 i pwer 2, so disgwario. Pa rif wedi lliosi fy hyn tri gwaith sydd yn gwneud 8? Wel, 2, achos mae 2. Lliosi fy 2, lliosi fy 2 yn gwneud 8. 2 wedi sgwario yn 4. Felly 4 dy'r ateb.

Sydd yn un dros ail isradd pedwar. Sydd yn un dros dau. So mae fi hanner. So beth sydd gennym fi? Dau a hanner, sef 2.5. A mae hwnna i ddau ffigur o styrlon yn barod. A fan hyn, gennym fi 2.3 lle sydd 10 i pwer minus 1. Wel, mae hwnna'n ffurf safonol. Felly dwi'n gwybod, mae hwnna'n golygu bod gennym fi dim pwynt 23. Mae unrhyw rif i pwer dim yn 1. Felly mae hwnna'n un hawdd, mae gen i fi 1.23. Ond dwi eisiau fi ddau ffigur ystyrlon. So stop fanna, tri glyg dyna'r un peth, felly mae gen i fi 1.2. Yn fan hyn, Mae gen i fi trydydd isradd, 125, sef 5, di sgwario sydd yn 25. Adio,

Wel, os dwi'n symleiddio'r ffracsiwn yna, beth sydd gennym ni? Bydd 25 adio 6 dros 10, sydd yn 25.6. Felly eto, dau ffigur ystyrlon, stop ar ôl dau rif, 6 mwgyd fyny, felly mae'r ateb yn 26. So, gan bod gennym ni gyfrifiannau, sy'n wedi gallu gwneud y pedwyr iddi stradd ar hwnna, i wneud yr haws, os ni wedi gallu gwneud yr adio ar hwnna, os dwi'n gwneud yr haws, ond Dio ddim rhy anodd, felly nath ni'n neud o heb. Cwestiwn, dwi ar cwestiwn 7. Oops, esgusod o'ch chi. Sut mae'n iddo? So, rheolau indexa, gwybod beth dwi'n gwneud, beth sy'n digwydd pan dwi'n lliosi pethau. So, 5 llysiau 3 yn 15. A wedyn pan dwi'n lliosi llythra yna, dwi'n jyst yn adu'r pwerau. So, mae gen i fi 2 a 5, so mae gen i fi a 7. Mae gen i 3, mae gen i 1 yn fanna, so mae gen i b 4. Yr un peth fan hyn, mae gen i union yr un peth, di'r hannu, ond mae'r pwerau gwahanol. Pa mae gen i pwerau, dwi'n tynnu nhw, felly mae just yn x at y 3 i 12 yn y 4 yn 8. Ar y funud, dwi eisiau amcangyfrif o'r cymedr. Felly, ar gyfer y cymedr, dwi angen y canolbwynt, achos maen nhw wedi grwpio, felly mae gen i fi 2.5, mae gen i fi 7.5, 12.5, 17.5 a 22.5. A wedyn dwi angen lliosi heina i gyd o'i gilydd i gael atebion o fan hyn. Felly, dwi jyst yn mynd i pause'r fideo tra dwi'n gwneud hynna. Felly, dyna fi wedi gwneud dylluosi. Felly, gael y cymedr, dwi eisiau gwybod cyfanswm nifer y munudau, so dwi eisiau adio hyn i gyd o'i gilydd, sydd yn rhoi 432.5 i fi. A dwi eisiau gwybod cyfanswm nifer y disgyblion, sydd yn 53. Felly, y cymedr ydy Y 432.5 na, di'r rhannu hefo 53, sydd yn 8.16 munud. Wan, dwi ddim yn gwybod bod hwnna'n iawn, ond dwi'n gallu edrych ar fy amseroedd. Fysa 8 yn ffitio dipyn dros hanner ffordd mewn i'r grŵp yna. Wel, mae gen i 19 17 yn y grwp y gwylod yma, so mae'n eitha bottom heavy. Mae gen i dipyn o beth yn digwydd yma, ddim gymaint o fanna. Felly mae'n neud sens. Mae hwnna'n teimlo fatha canol i fi. Felly mae'n neud synwyr hyd yn oed, dwi ddim yn gwybod os dwi'n iawn. Grŵp modd ydy'r grŵp mwyaf poblogaidd. Wel, y grŵp sydd fel mwyaf disgyblion yn efo ydy hwnna, felly y grŵp modd ydy dim i bimp. Felly, unwaith eto, dwi eisiau gwybod y cymedr. Felly, unwaith eto, dwi angen cymryd y canolrif, dwi angen llosi efo'r nifer, a dwi angen gweithio allan cyfan symiau. So dwi'n mynd i pause'r fideo jyst er mwyn gallu gwneud hynna yn sydyn. Felly, dwi wedi gweithio allan y canolbwynt. Os da chi ddim yn siŵr efo'r canolbwynt, cofiwch fedrwch chi adio'r ddau ochr sydd yn 29 a hanner efo. 20, 49 a hanner i. So mae hwnna wastad yn mynd i weithio. Os da chi ddim yn siŵr beth yw'r canolbwynt, mae hwnna wastad yn tric da, yn enwedig os oes gennych chi gorfod i fi Wedyn, dwi'n lliosi hyn i gyd efo hynna, a di cael

30 punt, 30 ceiniog. Eto, dwi'n checio, mae hwnna'n reit ar ddechrau'r grŵp yma. Os dwi'n edrych ar yr amlders, mae yna lot yn y canol fan hyn, felly mae'n neud synwyr bod o'n fanna. Felly, mae hynna yn synhwyrol. Cwestiwn, na, hwnna oedd cwestiwn 10, felly dwi'n cwestiwn 11. So, mae Morgan wedi casglu pres, mae Mandy anghofio sgwennu ar yr addfa echelin vertigol. Mae wedi anghofio sgwennu'r Um, dwi sydd aml der. Felly, mae hi'n cofio bod yna 16 person, 30 neu llai. Wel, 30 neu llai ydy fan hyn. Os dwi'n cymryd sgwario, gyda fi 1, 2, 3, 4. Mae hwn yn hwnnw, neu os dim, os dwi'n gwybod bod hwnna'n 20 ar draws, a mae hwnna'n 10 ar draws. So mae hwnna'n dwbl hyd hwnna, ond mae hwnna'n dwbl uchder hwnna. So mae'r ddau yma yr un un faint o bobl, achos mae'r arwynebedd yr un un peth. Felly mae rhai bod gennym fi 8 person yma yma, ag wyth person yn fama. Felly, dwi eisiau gwybod, ys gyda fi le i sgwennu rhywle, 20 lliosi hefo be sydd yn gwneud 8. Ffordd arall wneud o, 8 rhannu efo 20, sydd yn 10.4. Felly dwi'n gwybod bod

Cyfrifwch am cygyfrif ar gyfer cyfanswm yr arian. So dwi'n mynd i gario mlaen i weithio allan faint o bobl sy'n yna. Felly mae hwn yn 5 lliosi hefo 2.2 sydd yn 11. Mae hwnna yn 5 lliosi fo 2.4. Sy'n 12. Mae hwnna yn 5 lliosi fo 1.8 sydd yn 9 a mae hwnna yn 5 lliosi fo 1.2 sydd yn 1 yn amlwg. Felly, gyd fe, dyna faint o bobl sydd gennym ni. Ond, dy'r cwestiwn ddim yn gofyn hynna, mae'n gofyn am cyfanswm yr arian. Felly, os ydych chi esgusodi fi'n pause yr fideo er mwyn creu tabl, na i ddangos byd rhyfeddol.

cyfanswm faint o arian oedd yna. Mae'n un peth ydy i sylweddau bod yn dweud amcangyfrif. Oherwydd, mae hwn yn debyg iawn i gwestiwn cymedr. Da ni methu just lliosi hynna, mae'n rhaid i weithio allan y canolbwynt gyntaf. Felly dwi'n mynd i wneud y canolbwynt sef 10, 25, 32.5, 37.5, 42.5 a 47.5. A dwi'n mynd i lliosi hyn. Ac os na i liosi hynna, a wedyn adio hyn i gyd, wneud hwnna roed am cygyfrif i fi o'r am, o faint o arian oedd yna i gyd. Felly mae'r cwestiwn yma yn un reit strong. Ond mi fysa faint o farcio mae werth, dwi ddim yn dweud yn llaflen, yn adlywr chi faint o waith sy'n ei wneud. So os ydych chi'n gweld bod chi wedi gwneud rhyw dau funud o waith, ond am gwestiwn saith marc, ydych chi'n gwybod bod chi heb wneud digon. Felly, os na i just pausio er mwyn gwneud y cyfrifiadau, a gwneud i weld beth ateb. Felly, dwi wedi hyn i gyd at gilydd. Dwi'n cael cyfanswm yr arian ish. Mae'n mae am cygyfrif, cofiwch, chos fi ddefnyddio canolbwynt, chos fi ddim yn gwybod actually mae'n arian oedd yna. 1,517 pint a 50 ceiniog. Dyw dim ddim yn bwysig, ond mae'n gwneud edrych mwy fel pres y byddwn i'n ddarfer. Felly, cwestiwn 11, 12 hyd yn oed. Dyna 30 ddwrnod, Roedd hi'n bwrw eira. Felly'r peth gyntaf dwi'n gwybod ydy bod y colofn yma angen adio at 30. Sy'n golygu, mae gennym ni 14, felly mae rhai mae hynna yn 16. Roedd hi'n bwrw eira bob dydd, mewn pad uh, nath i sgwennu fo, mae wedi colli hyn yn amlwg, nath i, nath i weithio allan yr cymedr oedd 30. Nage, cyfnod y 30 ddiwrnod oedd 27, so ni'n ddarllen y cwestiwn yn ofalus. So dwi eisiau gwybod beth sydd ar goll. Felly, os fyswn ni eisiau gweithio allan y 27 yna, beth sy'n ei wneud? Os fyswn ni'n rhoi canolbwynt bob un o hyn, wel 19 yn 10, hanner efo yn 5, 28, felly 14, ac yn y blaen, a swn ni'n lliosi hyn i gyd. A swn ni'n cael atebion. A wedyn sy'n ni'n adio nhw gyd at ei gilydd ac yn cael rhif. Sy'n ni'n rhannu hwnna efo faint o ddyddiau, sef 30. A dwi'n cael ateb o 27. Felly, sy'n ni'n gallu gwybod beth yw'r rhif yna drwy wneud 27 Lluosi efo 30. Lluos dwi'n neud 27, lluosi efo 30. Dwi'n cael ateb o 810. So dwi'n gwybod bod y golofn yma angen adio 810. Wel, mae gen y fi chydig o rifau fan hyn, felly dwi'n mynd i weithio allan gymaint ydw i'n gallu efo'n nghyfrifiannell. Felly, dwi wedi gweithio allan beth dwi'n gwybod, dwi wedi gweithio allan y canolbwynt i gyd, dwi wedi lliosi beth dwi'n gwybod, a dwi wedi cael hynna. Felly, os dwi yn adio hynna i gyd o'i gilydd ac yn tynnu fo o 810, mae gennym fi 596 ar ôl. Felly, dwi wedi gweithio allan gymaint y dwi'n gallu. Chos oherwydd, gennym fi, dwi'n gwybod bod yna 16 yn fan hyn. Dwi'n gwybod pan dwi'n lliosi hwnna efo rhywbeth ac yn adio fe hwnna, adio rhywbeth, hwnna lliosi efo rhywbeth ac yn adio ddau at efo gilydd, dwi'n cael 596. Ond sa ddim gymaint a hynna o rife yn adio yn 16, so dwi jyst yn mynd i drio pethau gwahanol. Wan, un cliw sydd gennym fi ydy bod 596 yn rif reit fawr di gymharu efo beth sydd gennym fi'n barod, so dwi'n mynd i ddyfalu bod y rhif gwylod yma yn reit fawr. So dwi'n mynd i drio bod yna 6 o hynna a 10 o hynna. Mae'n nhw'n cofiwch, mae'r amlder yn goro adio at 16. Wel, os dwi'n ei hwnna a hwnna ac yn adio nhw fe gilydd, dwi'n cael 582. Ond dwi'n chwilio am y 596 'ma. So dwi'n meddwl bod fi eisiau mynd yn fwy, so'r ffordd o wneud o fwy, dwi'n meddwl, ydy wneud hwn yn fwy. So ni'n gallu trio 11 a 5, ond dwi wedi wneud y syth i 12 a 4. So eto, mae hyn agor at 16, os 16 diwrnod sydd gennym fi. Os dwi'n ei hwnna, dwi'n cael 596. Felly, yn amlwg, beth sydd gennym fi ar goll ydy bod yna 4 diwrnod yn fanna, a bod yna 12 diwrnod yn fanna.

B y dulliau strifa 3, sef 3, 6, 9, 12. A C ydy ffactorau cyffredin 30 a 70. So dwi'n chwilio am rhywbeth sy'n mynd mewn i'r ddau yn nhw. So nes i'n gallu gweithio'n allan, dwi'n meddwl bod yn hafla fi ddigon da. Os, mae un yn mynd mewn i 30 ac yn ei 70. Mae dau yn mynd mewn

'Di wyth ddim yn mynd mewn i'r tri deg, naw ddim, deg yn mynd i'r ddau ohonyn nhw. 11 ddim, achos oedd yn 33 a 77, 12 ddim. Felly dyna ni. Felly rwan dwi angen gosod gyd yr rhif yna yn y llefydd gywir. Felly, mae rhaid fynd i'n siŵr bod fi'n cynnwys bob rhif. Felly, mae un yn cylch A ac yn cylch C. Felly mae un yn cylch A ac yn cylch C, ond ddim yn B. So dwi wedi cael, wps, so dwi wedi cael rhif un.

Just yn cy. Chwech yn A a B. Saith ddim yn unlle, so mae'n gorfod mynd tu allan y cylch rhywle, yn y cylchoedd. Wyth, just yn A. Naw, just yn B. Deg, Just yn cy. Unig un, ddim yn unlle. 12 a a b. A b, 12. A dyna ni. Felly eto, yn fan hyn, gen fi odrifau, gen fi lles rhywbeth 5 am gen fi cydor 24. So, ti'n rhaid bach o wahanol. 1, mae'n odrif, ac mae'n mynd i 24, ond dwi ddim yn lliosrif, felly mae 1 yn mynd yn fama.

Mae'n edrych yn pedwar. Saith yn odrif. Wyth yn mynd mewn i 24. Naw yn odrif. Deg yn tabl 5. Wedyn, mae'n ychydig gwestiwn o tebygolrwydd o diwedd hwn. Mae'r hif yr hap yn cael ei ddewis. Tebygolrwydd bod o'n odrif. Mae gen i fi 1, 2, 3, 4, 5 odrif. allan o ddeg rhif. Felly, hanner. So ddim rhaid chi syml iddo. Odrif, sy'n ffactor o 24. So odrif a ffactor, yna ddau o fanna. So dau allan o ddeg, sydd yn un dros 5. Ddim yn llestri fo 5, so ddim yn y cylch yna, a ddim yn ffactor o 24, so ddim yn y cylch yna. So mae gen i fi ddau, os dwi gyd i'r nhw, gen i fi ddau ar ôl. Felly 2 dros 10, Sydd yn un dros bimp, os dwi eisiau symleiddio. So, cwestiwn 15. Gyda fi lliostrif cyffredin lleaf a ffactor cyffredin mwyaf. Felly, os yna posio er mwyn cynllunio diagram fan, mae'n ddangos sut yn gwneud hwn.

Wedyn, dwi eisiau gosod y rhi fanna, mae'n ei ddau gramfen. So, mae ffactor 80 yn mynd y fan hyn, ffactor 24 yn mynd y fan hyn. Felly, mae gennym ni ddau, ddau, ddau. Yn y ddau, so mae hyn yn mynd yn canol. Dwi'n cael ddau, ddau, ddau, ddau, ddau, ddau. Gynnu fi ddau arall yn hwn, sydd ddim yn hwn.

Dwi jyst mynd fel hyn, mae gen i fi ddeg. Gen i wyth, so mae gen i fi 24. So mae gen i fi, yr ateb i'r un gyntaf ydy 240. A ffactor cyffredin mwyaf ydy just yr ein canol, sef 8. Felly, wneud yr un peth ar gyfer cwestiwn 16.

Prif orsaf, ie, yeah, di, hwnna. Maen nhw'n ddau orsaf in opposite directions. Mae tren yn gadael bob 14 munud, maen nhw'n gadael bob 12 munud. Mae tren hefyd yn gadael... Yn gadael uh, maen nhw'n gadael yn pryd am ddeg, pryd maen nhw'n gadael yr un pryd nesaf. Felly, mae yna ddau ffordd yn gwneud hwn, os ydy ddim un ffordd mwy cywir na'r llall, mae'n jyst yn dibynnu sut mae'ch amser chi. Wan, Un ffordd o wneud o ydy rhestru amseroedd. A ffordd arall ydy defnyddio uh, lliosrif cyffredin lleaf. So na i wneud o'r ddau ffordd i ddangos i chi. Felly, ti wedi rhestru amseroedd fesul 12 eto. Hwn di'r ffordd y brute force o'n ei ddim yn ffordd, ond sy'n ddim mynd yn bod efo fo. Just dych chi ddim yn gwybod pa mor hir dych chi'n gorfod mynd. Felly, mae bob 12 munud, mae, achos bod 12 yn ffactor o 60, dwi'n gallu gweld bod hwnna'n jyst mynd i ail adrodd, mae'n mynd i fod yn 11, mae'r munudau bob tro yn mynd i fod yn hyn, so nes i ddim bod yna'n cario ymlaen. A dwi'n 14 ddim cweit mor neis, ond dwi'n neud o, a dwi'n cyrraedd, o, 24, 24 yn fanna, felly'r amser ydy 11, 24, hwnna di'r ateb. Ffordd arall wneud o ydy wneud lliosif gyffredin lle am ddau rif. So, ei ffocysio. So, wneud ffactor ac ysefu, ffactor ac ysefu, yn sgren diagram fen. So, lliosif gyffredin lleaf ydy lliosyn y gyd, sef 84 munud. Be mae hynna'n golygu ydy bod nhw'n mynd i adael rhywun pryd bob 84 munud. Felly, pryd mae 10 o'r gloch, plus 84 munud, o mae 84 munud yn 1 awr 24. Felly, mae hynna yn rhoi 11, 24 i fi. So mae'r ffordd yma yn well os fysa fo'n hirach na hynna. So yr ffaith, lle os rhywbeth yn lle fwy, so mae'n arbed fi gorau neu'r rhestr anferth, ond dio ddim ots o gwbl. Cwestiwn 19. Nawr yn gwylod fan hyn. Uh, gyda fi linella, pa ddau sy'n parallel? Wel, pan mae gyda fi hyfaliad graff, y equals mx plus c, hwnna sy'n rhoi y graddiant i fi. Sy'n golygu, os ydy hynna yr un peth, maen nhw yr un yn mor serth, sy'n golygu parallel. Felly, mae gyda fi 3, minus 3, minus 2, 3, mae gyda fi 2 efo 3, felly'r ateb ydy a a da. Yr un graddiant. A croestori ar yr uchel un yr, wel, hwnna sy'n dweud fi lle maen nhw'n croestori. Felly, mae gen i fi adio pedwar yn y cyntaf a'r ola, felly A ac E. Rwy'n adio yr un peth. A wedyn, dyn ni ar yr ochr ola. Dyna cwestiwn 20. Dwi eisiau gwybod be ydy'r llinell yma. Wel, peth cyntaf dwi'n gwybod di bod yn croesi ar 6, felly mae'n mynd i fod yn y equals rhywbeth x plus 6. Graddiant ydy pa mor serth ydy o. So ffordd sy'n mlaen fan edo ydy wneud triongl. Wel, dwi'n mynd i wneud triongl neis yn hyn, yn fan hyn. Mae hwnna'n 3 i fyny ac 1 ar draws. So graddiant ydy 3 rhan efo 1, sef 3. Ffordd arall o feddwl am graddiant ydy am bob 1 ar draws faint dwi'n mynd fyny. So dwi'n mynd 1 ar draws 3 i fyny. So dwi wedi gallu gwneud triongl mwy, a sy'n ddylai rhannu'r ddau bob tro roi 3 i fi. Cwestiwn P, Tynnwch linell syth sydd â graddiant yn minus 2 a sy'n mynd trwy dim minus 1. So dim minus 1 yn fan hyn. A graddiant minus 2 yn golygu am bob un dwi'n mynd ar draws dwi'n mynd 2 i lawr. A bob un dwi'n mynd ar draws dwi'n mynd 2 i lawr. Wedyn dwi eisiau gwneud lluniau syth trwy hynna. Dwi ddim yn mynd Oh. Heb bremesur. Hynna yn andros o flair. Rhywbeth fel la. Etc. Cwestiwn 21. Mae gen ddwy lun a syth. Hynna, ydyn nhw'n parallel. So dwi eisiau gwybod, mae gen i y equals 4x plus 3, di hwn ddim yn y ffurf dwi eisiau. So mae gen i 2 y tynnu 8x equals 10. So dwi eisiau cyrraedd y fan hyn. Dwi eisiau gwneud y yn destun. So dwi'n mynd i adio 8x.

ddau yn 4x. Cwestiwn 22. Aildrefnwch i wneud C yn destun. So dwi eisiau C erbyn ei hun. So dwi eisiau gwared o'r 3 na. So dwi'n mynd i rannu fo 3. So mae gen i fi C di sgwario equals M rhan efo 3. Dwi'n gwared o sgwario na. So dwi'n sgwario root. So mae C yn ail istrad rhan efo tri. Cofiwch, dwi wedi ail israddio ola, so mae rhaid yn gorfod bod yn ail isradd bob dim. Cwestiwn 23. Dwi eisiau gwneud y yn destyn. So, dwi'n cael gwared o'r ty na, sy'n mynd i adio ty. So mae gen i fi y di sgwario yn g a di ty. Gwared o'r sgwario. So mae y yn ail isradd g a di ty. A wedyn cwestiwn 24, y cwestiwn ola. U yn her mae X, hynny yw, gwnewch U yn destun. So dwi'n rhaid gorfod tynnu 7, dwi'n adio 7. So mae gen i U dros 4 yn X, adio 7. A wedyn dwi eisiau lliosi efo 4. Dwi'n lliosi popeth efo 4. So dwi eisiau X plus 7 i gyd dy llesyn 4. So gael sgwennu fo fel na, neu gael sgwennu u equals 4 x plus 7, neu gael sgwennu u equals 4x plus 28. Cymbelled bod chi'n lliosi popeth efo 4 mewn rhyw ffordd, dio ddim ots. A dyna ni.